Makadiiko makadiiko kumativi mana kwese kwamuri wakadiniko upenyu vana vedzimbabwe nhasi ndati ndimbotanga gore ndichitanga nekudzidzisa kuti chiiko chinonzi chivanhu vanhu vakawanda zvinovanetsa kunzwisisa kuti chacho chatinomboti chivanhu chepasi chigare chimbori chii ndoda kungotaura ndichiti chivanhu kuramba takabatirira kana kudzokera patsika dzedu dzaivako kubva kare kare kare nyika ichisati yava mumaoko emabhunu vanhu vedu vakare vakauya tisati tavapo panyika vaiva nemararamiro avaiita saka kana zvichinzi munhu unotevedzera chivanhu zvichida pamwe wakambosiya ukazodzoka kana kuti wakagara urimo muchivanhu zvinoreva izvo kuti uri kungotevedzera tsika nemagariro zvaiitwa nevanhu vedu vakare ivavo mazuva ano nekuda kwetechnology nokuda kwekusangana kwemarudzi nekuda kwekufamba kwevanhu kubva kumatunhu atakakurira takaberekerwa tsika dzedu nemagariro zvaraswa kuva munhu anotevedzera chivanhu hazvirevo kuti hausi munhu anonamata mwari kana tichiti tinotevedzera chivanhu tine manamatiro edu ataiita mwari vachena vasati vauya ndiwo atinenge achitifanirwa kunge tichitevedzera iwayo ndiwo aichengeta nyika yedu ndiwo aichengeta upenyu hwedu saka mukubva kwatinenge taita patsika dzedu nemagariro ndosaka muchiona zvirwere zvawanda matambudziko awanda vamwewo vanozopedzisira vatoromba nekuomerwa nekugosherwa neupenyu nekusaziva zvokuita saka kana tichinge tabva tatsauka panzira dzedu tati isu zvechivanhu hatichadi taakuda kuita vamwe vanoti zvekuchechi kana kuti zvechikristu chikristu hachina kuipa kutevedzera gwara chinhu chinganetsa kunge munhu wabva patsika nemagariro dzemadzitateguru edu mumusha mumwe nemumwe mune zvaizikamwa zvemo imwe misha yaitozikamwa kuti musha yekwanhingi varimi imwe musha waitozikamwa kuti vavhimi vakuru kunonzi kuno kana wachida kutenga tsuro unoinda kwava gumbo kana wachida kutenga kana uchida vanopfura pfura misha vanopfura mapadza unoenda kwakati kana uchidawo kutenga mbeswa kana mbeu dzokuzorima ukatenga dzepakati dzinokurumidza kumera zvipo zvaiwanikwa zviri mudzinza zvino upenyu kwamazuva ano vanhu vanonge vachingozviti tinonamata havazivi dzinza ravo havatevedzeri mitupo yavo mitupo iyoiya ine zvainotaura ukaenda pamutupo wako paunodeketerwa unonzwa manzwi anenge aripo. Manzwi iwayo akaumbwa kuburikidza nezvavanenge vasangana nazvo mudzinza, voona kuti aiwa isu tiri vapakuru, eh, isu tiri vana musaigwa. Musaigwa zvinorevei? Zvese izvozvo zvinenge zvatsvagurudzwa nemadzitateguru vaona zvavanoona kunzi muera dziva muera moyo muera shumba izvi ndo zvaanosangana nazvo nekudaro paye patinoti tabva kuchivanhu tiri kuzvibvisa muzvipo zvemudzinza zvinofanirwa kutiraramisa handisi kureva kuti vanhu ngavasanamata mwari tiri kungoti chete ziva kwaunobva ziva dzinza rako nokuti ukaziva dzinza rako Ukatsvagurudza nyaya nenhoroondo yedzinza rako zvinokuitira nyore kugadzirisa matambudziko anhasi. Hazvirevi kuti kana madzitete ako aizikamwa nekungoruka mhasa unofanira kunoruka mhasa. Zvinoreva izvo kuti mukati mezvanza zvako mune chipo chemaoko. Mumwe anogona kusaruka mabhasiketi. asi ane zvimwe zvaanogona kugadzira nemaoko iwayo kuburikidza nokuti chipo chakagara chapiwa mudzinza saka kutevedzera chivanhu kuziva dzinza rako kuziva um, history yemumusha kuteerera story telling is a tool yemuafrica itool yakashanda from generation to generation vana vaitirwa ngano vaiudzwa nhoroondo dzedzinza vakagara madekwane kana mwedzi wagara vanhu vaigara vachiudzwa ngano vachiudzwa nyaya dzezvakaitika kunzi kwaiva nasekuru venyu vakati kwaiva naambuya venyu vakati vana vatete venyu vakati kuna vatete venyu vakati mwana anozowanawo kurelata story yake yazvino kune izvozvo zvakaitika kare hatigoni kugona kunzwisisa zviri kuitika izvozvi kana kunzwisisa zvichauya kana isu tisingazivi zvakaitika tisati tava patiri pano zvadzokorodza hazvigoneki hazvisi nyore kunzwisisa zviri kuitika izvozvi kana zvichauya mangwana kana isu tisingazivi zvakamboitika kumashure saka kupaswa kwaitwa chivanhu from one generation to other Another ndokupaswa kwaitwa kuti DNA iri muropa redu inotestwayo nevarungu voti DNA iri kutaura kuti mwana ndeokwani nekudaro vadzimu havasi kumwe kunhu vadzimu vedu vari muropa redu hazvirevi zvekuti munhu wese hazvirevi zvekuti munhu wese anosvikirwa nemudzimu mumusha mune midzimu yemo inochengetedza musha umwe noumwe une madzviti emusha une vashavi une midzimu inongouya kuzosimbisa ine urapi urimo e eh, zvese izvozvo zvinowanikwa mumusha vadzimu vanenge vachiuya kuzomirira izvozvo asi wese whether une mudzimu kana kuti hauna une access kusimba revadzimu une access kuwisdom yevadzimu kuburikidza nekutevedzera chivanhu kana tichiti kutevedzera chivanhu hatisi kureva kuti vanhu vese ibvai mafita kuti bute is the medium between mudzimu nemunhu mupenyu ukabata bute muruoko rwako midzimu yekwenyu noya padhuze kwete nokuti iwe unosvikira asi nokuti ndo mutauro waishandiswa kwemakore nemakore kuti mudzimu usikwedere padhuze nemunhu saka bute unogona kurishandisa une mudzimu unogona kurishandisa zveusina mudzimu chivanhu kugona kuremekedza inonzi nature nevarungu our environment vanhu vakare vaisiya vainhonga huni dzakaoma kare vanga vasingatenuiti vanhu vakare vaisasvibisa masango nemaplastiki nemagaba nemabhodhoro vanhu vakare vaimeka shuwa kuti mahova dzakachengetedzwa dzakachena vachishandisa zvemanatural products vaisangoda zvinhu zvakaprocesswa vanga vasina zvinhu zvinoprocesswa hembe dzavo chaidzo dzaibva muma muma mafuko emombe anonzi chiikiwa anonzi chii matehwe emombe you know hembe dzavo dzaibva mumatehwe emombe makavi nezvirimwa mashizha vaigadzira maearing avo nemakwati emiti zvinhu zviri natural zvaisapa urwere chikafu chavo chaibikwa aidha nemhuka kana kuti nemaplants asi isu nhasi tinongodya chero chunhu chiri processed saka kugara muchivanhu kutarisa zvaunodya chikafu chaunodya kutarisa kuti unoprotecta mother nature sei unoprotecta sei environment paunoti wewo waenda kumadziva kunoti ndimbonogeza mhepo dzangu hausi kusiya matishu ikoko here hausi kusiya maplastic here vamwe vanoti tiri kuenda nezvipo kumadziva vachienda nemabhodhoro hausi kunosiya here wagumburazve sango nokuti musango ndomaipirwa nevadzimu vedu kumvura kune matare eko aibatwa matare ekudzinga mhepo matare zveekudana zvakanaka saka iwe paunoshanyira sango paunoshandira mvura paunoshanyira makomo paunopinda mumapako wakachena here sekuziva kwangu kubva pasi chigare nzvimbo dzinoera dzakaita mapako dzakaita masango hadzigoni kuenda munhu wakasviba unotofanirwa kuenda wakachena nokuti ndosaka muchiona mwana vachizonzi vadhisapiya masango michero yeko kana wati we uri kufamba musango hauna kuenda kunotsvaga michero zvechikafu uri kuzvifambira musango uri kuenda kumatare ukasanganira nemafruits imomo hausi kuzotora bhagidhi wokumba mafruits woenda nawo wapihwa nevadzimu mafruits ekuti udye muviri wako usimbe mamwe mafruits wayo vanenge vachitonunene zvavanoda kurapa munyama yako hazvisi zvekutakura kumba zvinodyiwa zvosiiwa ikoko but isusu tikasvika pamuti wakazara mafruits tichakuzha tichatema nematombo muti iwo pamwe waitodirwa udoro pasi wakachengeta zvichemo neminamato yevadzimu saka chivanhu it's not about kuti takute it's not about kubata matani chivanhu is a lifestyle how do you live your lifestyle uri munhu akaita sei uri munhu akaita sei uye unoremekedza because vamwe vedu kutukwa kwedu nematambudziko atinawo kutuka chivanhu chacho kutuka mudzimu kutuka vamwe vanhu vanosvikirwa unoona munhu achimwisana nemunhu ane svikiro svikiro harifambi riri riri mhepo ukasangana naro riri iro riri rega risiri pamunhu unotiza svikiro rinenge riri pamunhu mhodoro inenge iri pamunhu mudzimu unenge uri pamunhu but mumusha munoshorwa vanhu vane midzimu mugotukwa vanhu vane mudzimu mugoshungurudzwa vachinzi vakuita zvekwasatani izvozvo zvega zvinounza madzidzo nematambudzikoagona hako kusava une mudzimu ugoziva kuti ini hangu handidi zvokuita zvinhu zvakadzikadzika asi unogona zvekuremekedza varimo muchivanhu vane midzimu nokuti kuva nemudzimu hakusi nyore hatina zvatingambogona kugadzirisa nyika kugadzirisa upenyu hwedu kugadzirisa upenyu hweremangwana wevana vedu kana tisina kuvasiyira nhaka yekuziva kwavari kubva nekwavari kuenda upenyu hwechivanhu hunoda kufamba zvakanaka maprinciples aya ekuchurch echristianity anotosanganisirawo chivanhu unzenza haubvumirwi kana uri munhu wematare kana uri munhu wechivanhu haubvumirwi zve kutuka vanhu ndosaka muchizonzwa vanhu vachiti vanhu vanoita zvechivanhu vanoroya nekuti anongotanga tukana nemunhu wechivanhu zvinhu zvomuomera saka semugari unofanira kuva uri munhu anokurumidza kusunungura mwoyo kuregerera nekuita zvese kuongorora zvikafu zvatinopa vana vedu kudzidza hunhu kudzidzisa vana vedu chaiko tsika kuziva kuremekedza vakuru kuti kana munhu mukuru achitaura ukatumwa chii chaunoita madaviriro aunoita kumunhu mukuru kudzidzisa vana vedu kuti ava nditete ava ndiambuya zvisinei nekuti makakonana chii mumusha vanhu vanofanirwa kuramba vachichengetedza tsika nemagariro dzichipaswa from one generation to another ndochatoti chivanhu kana tazosvika pakuzonosvika tsvuta bute kubira kupira matare kurova makuva kubika doro revadzimu zvinhu futi zvafumuka zvisingachaitwe mumisha ee tinozviziva zviriko asi zvakakosha kuti semusha mafunga kudzokera kuchivanhu mogonazve kugara pasi kutanga kugadzirisa kushanyira makuva muchitaura navo mhepo inongotaurwa nayo ichinzwa pauri chero paunenge uri mhepo inongonzwa chero kangomukowo kuseni ukati vadzimu vangu nditungamirirei uine bute usina vadzimu vanokunzwa because vari muropa rako chero ukati inini handina mudzimu ndaakunamata vadzimu vako vanongo vako vakangomirira zuva rauchagona kuvakumbira pamwe pacho vanokutarisa uchiwira mumatambudziko ari nyore kwavari upenyu hahude kufamba wega vadzimu vaitonamata womwari ndosaka kwaibiko madoro emukwerera mukwerera anga riri doro rekutokumbira mvura raibikwa pasi pemuhacha kana pasi pebaobab tree vadzimu vachitokuvanhu vakare vachitokupira kuti dai mwari arapa nyika tinaye mwari sitari kuti mwari harina kuya nevarungu rakagara ririko asi mwari uyu hatimunamati tiri tega tinomunamata tiine simba redu revadzi chakaita kuti tigone kukunda hondo yevarungu nyika yedu isatorwa nemabhunu idzokere kuvatema ihondo yakarwiwa nayo nehanda nakaguru izvozvo zvese hapana munhu asingazvizivi saka panondinetsa kuti sei isusu tichizoti chivanhu hakuna midzimu hakuna midzimu mweya yekutsvina midzimu haisi mweya yekutsvina midzimu yezimbabwe ndiyo yakarwa hondo ndikasunungura nyika ndikapa kuvatema vatema vakati sitonamata mwari zvokudira dora hatichadi tomaona nyonganyonga neurombo nzara hazviperi nekuti ezvino izvi nzvimbo dzaiera dzichiitirwa mitambo yevadzimu dzava matourist attraction varungu vanongouya vachitsipika panopindwa netsoka kunana chirorodziva kunonzi hakupindwe neshangu vanhu vanopinda neshangu vasingazivi vachidisrespecta nzvimbo dzedu dzinoyera sokudaro iwe semunhu unogona kurwira upenyu hwako nekuhuchengetedza kuburikidza nokutendera vadzimu vako kuti varwe hondo dzako vafambe newe vadzimu hatingoti hatibatiri matare kana kuremekedza chivanhu kuti tigofuma tinobata matare kuremekedza chivanhu kuti tizive kwatinofanirwa kuenda nokuti kana iwe ukafamba nemuchivanhu chako uchitevedzera zvinodiwa nemidzimu yako midzimu yako ichakuratidza gwara raunofanira kufamba naro vamwe tine 15 years tichishanda asi hatisi kuona pundutso nekuti tiri kushanda pamwe kwatisingatenderwi nevadzimu umwe utofanira kunge uchitoshandira munhu asi uri kutoshanda nekuti hausi kuteedzera inzwi redzimu vadzimu ukavakumbira wisdom yavo vanokupa wisdom yako yavo yekuti apa dai wadai apa dai wadai vanofemba femba vanoziva kuti kana zvaoma wakushaya kuti wodisaida sei ukafemba unotonzwa mafungiro ako nemaonero ako atosiyana saka ndinokutendai nekuona video ino ndokumbirawo kuti mosubscribe zve e eh, mosheya link kune avo vakabenefita kubva pachirongwa gore rino chakuitirai mavhidhiyo akawanda ekuti mudzidze chivanhu monyora mucomment section matopics amungada kuti akavhiwe echivanhu matopics amungada dzidziso dzamungada dzechivanhu motengawo bhegi randakabata iri ndiamai vangu vanoruka neheti vari kutsvagawo kurarama e mushaviwo akasirwawo chipo nedzinza chekuruka saka mondibatawo veduwe musapote ndinotumira kwese kwauri kana wangoisa oda yako aiwa pasuru inosvika ndinotenda azuka zvikuru nekuona vhidhiyo ino mochengetwa nevadzimu venyu moti mofamba munzvimbo dzinoyera moremekedza mowana nguva yekunyarara yekumboteererawo wisdom inobva mukati kati memwoyo munova ndimo munotaurira vadzimu venyu tinokutendai maita basa nekuona vhidhiyo ino